Elli kompli hawnhekk baktar mis-sidnin. Fil-fatt magħna għadu kemm iltaqa' ingħaqad Matteus kif inti Matteus. Tajjeb ħafna. Naf li fl-istaġun li għadda kon maħbub hawnhekk mhux ħażin għaliex qaluli eh, huwa persuna mimlija enerġija. U fimni suġġett tiegħek irid ikollok enerġija. U nittama li s-suġġett minnu nifsu jiġġenera l-enerġija, ġifieri l-exercise awtomatikament huwa Anka nsibu dak iċ-ċertu kimiċi li jiġu released f'ġisimna li anka nsibuhom f'anti-anxiety pills, insibuhom anki f'anti-depression pills. Jiġifieri dawk l-imsejħa endorphins huma approvati li ħa jgħinuna anka nħossuna tajjeb u enerġetiċi. Issa taf li fil-programm tal-lum qegħdin nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Mill-esperjenza tiegħek liema taħseb li huma l-ikbar challenges għaż-żgħażagħ? Iva ara, meta jkun għadna daqsxejn età żgħira jkun hemm diversi challenges għax Ikun hemm pressures bħal pereżempju isma' irsisti ħalli inti ssir avukat, issir tabib, fuq l-iskola pereżempju u jkun hemm dawn it-tip ta' diffikultajiet fejn normalment il-fitness jispiċċa jieħu l-backseat. Jiġifieri, nispiċċaw niffukaw fuq kollox bażikament u dak il-ħin imqar ftit prezzjuż illi bih nistgħu naffettwaw anke l-areas l-oħra kollha, mela pereżempju, jekk jiena ħa nagħmel l-exercise inkun għadni żgħir, ħa norqod aħjar. Jekk ħa norqod aħjar, studji sabu li anke dak li studjajt ħa niftakru iktar. Mela, jekk jien anke rqadt aħjar, l-għada, hemm ċans li naf nikkontrolla u nkun kapaċi anke nimmaniġġja aħjar kemm niekol ikel. Jekk nimmaniġġja kemm niekol ikel, anke kif se nħossni. Pereżempju, aħna nsibu ħafna nies jgħiduli bloated illum, jew għamilt perjodu ma kiltx xejn u tgħidx kemm qabadni ġuħ, x'kien wasalt id-dar tgħidx kemm kilt. tajjeb jew inkella pereżempju ġejt biex niffoka fuq l-istudju u ma stajt niffoka xejn għax tant kelli ġuħ. Mela, kollox qisu illinkjat. Jiena nħobb ngħid hekk, l-affarijiet it-tajbin għandhom ħbieb tajbin, l-affarijiet il-ħżiena għandhom ħbieb ħżiena. Jiġifieri, iċ-challenge primarju ta' meta nkunu żgħar huwa li nitgħallmu nagħtu prijorità anke għal dawk l-affarijiet li mhux biss għandna bżonnhom in the short term, bħal pereżempju ngħaddi minn xi eżami, ta' xi ġeografi. Mhux daqshekk short term, mela ta' dim l-eżamijiet, jiġifieri. Jiddependi, jiddependi t-tip ta' suġġett, kemm tkun beħsiebek tkompli. Semmejt il-ġeografi forsi. Per eżempju, eżatt, ma' suġġett li jiena personali. Ippermettili, jiena forsi ftit ikbar minnek mhux ħażin. Però għaddejt mill-sezzjoni tal-eżamijiet, mill-fażi, jiġifieri naf x'jiġifieri li tkun qed tistudja u ġieli anki ma tibdix tħoss li għandek biżejjed ħin li tistudja dak l-affarijiet kollha li għandek. Ġifieri aħseb wara kemm ħadd iddedika ammont ta' ħin għal eżertizzi. Eżattament. Issa, hemm xi pereżempju ħin minimu li wieħed għandu jalloka kuljum, kull ġimgħa? Prosit, qabel kien ir-recommendation kienet kważi tad-daħk, kienu jgħidu isma' t-tfal għandhom jiċċaqalqu siegħa kuljum. U dak iż-żmien kienu jgħidu, L-aħwa t-tifel tiegħi kellu bżonn jagħmel siegħa biss, għandu ġenn fuqu. Però llum, tista' anke tgħidli inti stess, Mireille, mill-esperjenza tiegħek, it-tfal kollha jew jilagħbu b'xi tablet, jew jilagħbu b'xi mobile, ejja ngħidu mhux kollha, però l-maġġoranza kbira. Qabel kienet, għalhekk kienet tad-daħq li tgħid tifel għandu jiċċaqlaq siegħa biss, għax ħin kollu jilagħbu l-futbol, imorru l-mużew, jerġgħu jilagħbu l-futbol, jiltaqgħu fil-weekend jilagħbu l-futbol, pereżempju, jiġifieri kienet pjuttost bażika. Illum? biex tara t-tfal illi qed jiċċaqalqu jew tkun xi logħba moderna tajjeb illi tinvolvi, naħseb tafx xi xejn ngħidlek. Hija moderna, eh. Ikunu logħob illi inti qed tuża l-mobile qed tiċċaqlaq fl-istess ħin, però dawn il-logħob huma rari u fl-istess ħin perikolużi għax jekk inti qed taqsam xi triq u moħħok fil-mobile. nafu x'jista' jiġri. Tirreferi għal Pokemon Go di waħda. Ma konx naf nistgħu nsemmu. Fimni hija hija app fuq kulħadd qed jużaha ġifieri mhux xi ħaġa. Ġifieri int essa x'qed tgħid għandhom bżonn iktar minn sija. Bla dubju ġifieri qabel il-minimu kien sija rekomandat. Illum biex tifel jagħmel sija kważi weda. Ġieli nisimgħu anka każijiet illi għal grazzi talla ehm, naqsu ħafna wkoll illi l-kastig ta' tifel li ma joqgħodx bilha għall-iskola ikun break-in. Illi dan għandu ċans forsi jċaqlaq ftit, le, erġa' oqgħod bilqiegħda. Iżda sfortunatament din smajniha huwa stat ta' fatt kulħadd jaf illi Malta għandna problema tal-obeżità. Iva. U ġieli tkellimt anki fil-passat ma' nies li għandhom akkademji pereżempju tal-isport jgħidulek vera li jieħduhom jagħmlu tip ta' sport tip ta' diċċiplina differenti pero l-problema hi li naħseb jien anki fl-ikel tagħna, jiġifieri ma tistax tmur tagħmel logħba futbol u wara tmur tieħu tliet pastizzi. Eżattament. Ejja ngħidu għamilt siegħa exercise imbagħad it-23 siegħa l-oħra kif qed ngħidu, ma toqgħodx attent x'tiekol, torqod meta jfettillek u kemm ifettillek għax filgħaxija tippreferi tara xi cartoons, la qed nitkellmu fuq it-teens jew xi series, tajjeb, awtomatikament it-tip ta' ħajja tiegħek billi int għamilt dik is-siegħa exercise mhux biżżejjed biex issolvi l-problema l-oħrajn kollha. Jiġifieri kemm hu importanti l-kontinwità, Mireille, li. Sfortunatament tkun nieqsa, anke fit-teens. Le, jien kont se ngħidlek huwa importanti wkoll li apparti li wieħed jagħmel l-eżerċizzju, imma joqgħod attent x'jiekol. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri one thing leads to another. Mela anke fejn jidħol jiena kemm ħa ndum pereżempju biex jgħaddili dak li jgħidulu recovery, mela jien għadu tifel, Għax donna jisna ktar badna fuq il-futbol. Eh, per eżempju. Inti tissemmi. Ija, tissemmi. Biex inkomplu fuq dak l-eżempju. Musa niksillek qalbi, kida li tħobb il-futbol. Nider li nħobb il-futbol.
Sa da tant il-zix għax program tan nisa ġiviri. Għetinġi per eżempju bit eh, Illi bazzikament, anka dak it-tifel, jek per eżempju l-lum kellu xi loba, Kemm ħajdun biex jaddilu dak li jgħidulu mass recovery, kollox jiddependi minn kemm jorqotu xi jiekol. Mela, altru tifel pereżempju lagħab logħba u mar jiekol il-junk food wara, u altru tifel li pereżempju wara dik il-logħba kellu bilanċ ta' carbohydrates, proteins u fats, fejn kemm dan biex naqqas minn dak li jgħidulu soreness, iqtugħ ta' laħam, huwa kompletament differenti bejn iż-żewġt itfal anke jekk huma t-tnejn fl-istess tim, apparti ovvjament fatturi oħrajn li jaffettwaw, jiġifieri. Jiġifieri t-tuħ ta' laħam ivarja anki minħabba li kelli nkunu. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri anke timijiet tal-futbol professjonali jkollhom tim sħiħ ta' esperti magħhom anke fejn jidħol nutrition u exercise naturalment biex jiggwidawhom bl-eżatt x'se jagħmlu, jiġifieri parti kbira dik. U għalhekk ma jbagħtux minn ċertu tuħ ta' laħam, apparti training, jiġifieri għax jien kont naħseb għax jagħmlu ħafna eżerzizzju mhux biss. Iva, tuħ ta' laħam ikollu kulħadd, jiġifieri, però Il-key point hija kemm inti jdum ma jgħaddilek dak il-qtugħ ta' laħam. Iktar ma jdum ma jgħaddilek, iktar ħa ddum ma terġa' tagħmel exercise b'mod komdu u anke allura l-performance tiegħek ħa tonqos xi ftit. Importanti ħafna. Jeżistu xi tip ta' eżerċizzji li wieħed jista' jagħmel, speċjalment iż-żgħażagħ jiġifieri, anke forsi jistgħu jipprattikawhom waħedhom id-dar? Bl-eżattament. Mela, ma hawn l-ebda skuża valida ħlief mard vera rari, Mireille, illi minħabba fih ma nistgħux nagħmlu eżerċizzju. Anke jekk sempliċiment tuża ġismek biss, mela inti ngħidu għandna erja żgħira u tista' tagħmel full body workout, tista' tuża ġismek kollu. Hemm exercises li laqqas biss jinvolvu illi inti tinvesti pereżempju ċenteżmu. Insemmu affarijiet bħal push-ups fejn bażikament inti qed toqgħod dritt, parallel mal-art, tuża jdejk biex titla' u tinżel u tuża ċ-chest. Anke fil-ġimgħat li ġejjin nuru ftit ritratti ta' dawn l-eżempji. Hemm il-famużi crunches fejn inti tikkrossja jdejk u naturalment titla' u tinżel. Dawn huma eżertizzi għat-tfajliet u għall-ġuvintur. Għat-tnej għal kulħadd importanti u din hija xi ħaġa vera interessanti. Le, push-ups jien għalija.
Eżattament.
Għall-ġuvintur m'għandix għalfejn nagħmilha jien. Sewwa. Interessanti ħafna. Tgħidlix għal xiex imma. Mhux problema. Nista' nagħmilha meta l-faċċata tiegħi jagħmilli bjonda.
Naħseb illi normalment il-biża' tkun illi jekk nagħmlu exercises bħall-irġiel, ħa nidhru qisna raġel. Il-verità hija totalment l-oppost. Totalment l-oppost. Fil-verità, in-nisa għandhom madwar għaxra fil-mija biss tat-testosterone illi għandu raġel. Issa dal-famuż testosterone, fost funzjonijiet oħra sesswali, tajjeb, huwa wkoll wieħed mill-aġenti primarji biex dak li jkun jieħu ċertu forma u ċertu anke size ngħidulu madwar ġismu kollu. Mara għandha għaxra fil-mija biss tat-testosteron li għandu raġel, nerġa' nirrepeti, jiġifieri, iċ-ċans huwa vera minimu. Jiġifieri jekk hux qed nifhmek sew, jekk raġel u mara qed jagħmlu l-istess exercise, il-mod ta' kif se jiżviluppa fuqhom huwa differenti. Li m'għandhomx għalfejn jinkwetaw anke jekk forsi jkun hemm żewġt aħwa qegħdin jagħmlu xi tip ta' training flimkien. Totalment differenti.
M'għandhiex għalfejn tinkwieta li ħa ssir mimlija daqs. Żewġ toroq. Assolutament. Daqs ħuha. Laqqas xejn.
X'inhu body shaming? Prosit. Mela, sfortunatament, illum anka minħabba ċertu pressure fuq magazines, websites eċetera, qisu kulħadd jipprova jikkrea the ideal body type. Li inti suppost tkun dak is-size, jew li inti suppost tkun hekk. Fil-verità. Anka fil-ħajja ta' kuljum. Mela, aħna ma npoġġux bil-qiegħda u ngħidu ara ħa nara jiena x'jogħġobni f'di tfajla. Jogħġobni s-size, jogħġobni wiċċha, jogħġobni xagħarha, iva ta' ħa nittikja ara, ħa nibda jkolli grazzja magħha. Ma taħdimx hekk. Fil-verità, inti tieħu grazzja ma' xi ħadd. Sibtek kont se tagħmel hekk għax kont trid. Għajja żellek jekk inti. Għall-periklu.
Fil-verità, ġifieri, kollox isir subconsciously, kollox isir mhux b'mod li inti toqgħod tittikkja u tagħmel. Mela, inutli jiena ngħid isma' irrid inkun bilfors dak is-size inkella ħadd ma jieħu grazzja miegħi. Jew inkella jiena rrid naqta' xagħri b'ċertu mod Għax inkella ħadd ma jiggrazzja miegħi. Dan it-tip ta' qisu li naqqa' u ppruvaw inwaqqgħu lil kulħadd taħt saħaf wieħed, kulħadd irid ikun dak is-size, dak il-look, eċċetera, jagħmel ħsara biss. U hawnhekk nixtieq nappella liż-żgħar illi isma', hija ċoċata illi inti bilfors trid tkun A jew B. Fuq it-tfajliet pereżempju, biex nieħdu eżempju daqsxejn iktar konkret, it-tfajliet eħe daqsxejn iktar għas-sempliċi raġuni li hemm il-ħwejjeġ. U sfortunatament inti ma tistax, tkun ċertu sizes u tilbes ċertu ħwejjeġ. Eżattament. Ġuventur dejjem ħelbsu qalziet u dejjem ħelbsu jew t-shirt jew jew qmis. Eżattament. Jiddispjaċini għalikom ma dik hija l-għażla tagħkom. Issa fil-każ tagħna tfajliet u hija dik ir-raġuni li forsi speċjalment ikunu għadhom żgħar ma jkunux iridu jkunu qawwijin iżżejjed għaliex ħa jbatu. Bħal kollox Mireille, bħal kollox imbagħad kif qisek tiddealja mal-problema. Jiġifieri inti tista' tgħid, tajjeb, imnalla ċertu sizes ma nsibx nixtrihom, ħalli jiena ma nitlax dak is-size għax ikolli problema oħra. Jekk dik niċċaniljawha b'tali mod li ngħidu, Ħa naħtaf l-opportunità biex jiena, anke minn meta għadni żgħira, nikkontrolla dak li niekol u kemm niċċaqlaq għax naf li 'l quddiem nista' niżviluppa problema. U hawnhekk fejn jidħlu l-parents. Il-parents ma jridux jagħmlu pressure biss on the short term. Jiġifieri ma jridux jgħidu lit-tfal, Isma', inti oqgħod attent aħi għax ma rridekx titqawwa issa. All right, vera ma ridekx titqawwa issa minħabba ħafna problemi li nafu li jistgħu jiġru in the short term, bħal fosthom dal-body shaming, però iktar naraw x'jiġri fit-tul ta' żmien. Fit-tul ta' żmien kif qed tgħid int, Mireille, ħa tiġi żviluppata problema ta' ċertu sizes, mela dejjem qed nikber u dejjem irid inkompli nkabbar is-sizes sakemm nasal f'punt illi ma nsibx nilbes. Ħa jasal punt fejn nista' niżviluppa diabetes Alla ħares qatt. Kolesterol, pressjoni għolja. Dawn huma kollha.
Dawn huma kollha affarijiet li qed immissuhom ta' kuljum u nafu anke mir-riżultati riċenti li ħarġu fuq pajjiżna li aħna qegħdin fost l-ogħla fid-dinja fejn tidħol l-obeżità. Jiġifieri, il-kontroll tal-obeżità ma jibdiex illi inti tagħlaq l-40 u tgħid, ara, Għandi xi ħamx inneħħih, ħa nneħħih. Le. Dawn huma drawwiet iridu jibdew minn meta jkunu żgħar. Mela jekk inderru lit-teens tagħna, u jekk it-teens din natura għax huma għandhom iktar għażla f'idejhom milli m'għadhomx tfal issa llum il-ġurnata, jafu jagħżlu. Jekk mil-lum jibdew jidraw ċertu drawwiet, tagħmilha llum, tagħmilha għada, pitpit għada, tajjeb? Awtomatikament tant saret xi ħaġa naturali fik illi anke meta tikber mhux se ssibha xejn diffiċli biex tkun taf tikkontrolla x-xaħam tiegħek. Importanti. Jiena naqbel miegħek fejn fejn qed isma' m'hemmx birriga tas-size idealment għandha tkun tfajla jew jew jew ġuvni. Ekku. Jiena dejjem kont naħseb illi idealment il fil-każ tan-nisa ħa nitkellem trid tkun proporzjonata, jiġifieri t-tfajla sabiħ illi Ma ddejjaqnix li tkun mimlija minn hawnhekk, però idealment tkun minn hawnhekk ukoll, jiġifieri ħalli inti tkun kemm jista' jkun proportioned, jiġifieri tista' tkun size six u anke size twelve, basta tkun proporzjonata sabiħ. Però fl-istess ħin nifhem u naċċetta l-fatt li llum il-ġurnata ż-żgħar għandhom iktar forsi pressure fuqhom milli kellna aħna qabel. Għaliex is-social media qiegħda tagħmel li qiegħda tagħmel għandha l-vantaġġi tagħha u għandha l-iżvantaġġi tagħhom, però tinnota li jkun hemm min jiġi anki bullied. Jiġifieri, pereżempju, posew ċertu ritratti tagħhom u bħalma jkun hemm min jikkumplimentak li qed tidher sabiħa jkun hemm min forsi jirridikolak. Jiġifieri wieħed irid iżomm dak ukoll f'moħħu. Allura inti li qed tgħidli isma' m'hemmx linja dritta, imma wieħed ukoll irid iżomm f'moħħu li isma' jekk inti ma Titqgħod attent li jista' jkun wieħed jiġi bulid, jiġifieri għalhekk qed ngħidlek ma nafx x'issa tajli fuq dan il-fatt li jgħaddu minn aktar iż-żgħar ta' l-adolexxent li jkunu żgħażagħ għaliex meta wieħed jikber ikollu 40 sena ma naħsibx li ħa joqgħod jagħti kas. Ekku, sfortunatament Mireille, normalment l-issue tkun hawnhekk illi anke dawn l-idoli li naraw fuq il-magazines ma narawx x'ikunu qed jagħmlu by the side. Mela forsi vera il-persuna tkun toqgħod attenta x'tiekol u tkun attiva. Però min jaf x'inhu jiġri by the side? Min jaf liema tip ta' operazzjonijiet qed tagħmel dik il-persuna? Min jaf sfortunatament anke hux qed tagħmel xi użu jew abbuż minn ċertu sustanzi? Jiġifieri dik hija xi ħaġa komuni naraw fina l-irġiel. Xi ħadd fuq xi magazine li tgħid, Qatt ma rajt hekk, dik it-tip ta' fiżika, muscles fejn qishom qatt ma dehru qabel, vini kullimkien. Jiġifieri jista' jkun illi iva jkun hemm affarijiet illegali li qed isiru f'dik l-image. Mela, Iva, il-problema hija kumplessa. Sfortunatament, nemmen jiena li għandu jkun hemm kontroll fuq x'tip ta' stampi jiġu pubblikati fuq dawn it-tip ta' magazines, però sfortunatament, bħal kollox, l-intenzjoni ta' xi magazines mhuwiex illi huma jedukaw lin-nies jew jgħallmu lin-nies, però li jbigħu. Mhux kollha, naturalment xi magazines, nerġa' ngħid. Jiġifieri, iva, aħna rridu nedukaw lit-tfal illi jisma'. Dak il-persuna taħsibx li bl-exercise u bl-ikel biss, ta' per eżempju, min jaf x'sar u x'ma sarx minn wara. Ġifieri dik xi ħaġa fundamentali. Illi mbagħad twassal sfortunatament Mireille li qed narawha ħafna wkoll, illi meta anke tifel jew tifla qed tikber u rat li per eżempju għaddew sittax-il sena, sbatax, tmintax u hi għadha ma ġabitx dik il-look, iva tmur għal dawn l-alternattivi perikolużi. illi jistgħu jwasslu għal ħafna ħsara. Isma' huwa veru naqbel miegħek illi ħafna ċelebretajiet jitranġaw u forsi jieħdu sustanz li wieħed m'għandux jieħu. Nafu anki llum il-ġurnata Photoshop ta' ritratt ġifi jkun editjat, però huwa veru wkoll li speċjalment min ikun jaħdem mod professjonali, forsi Malta mhux daqshekk, iktar barra lil hinn minn pajjiżna jagħmlu aktar. Dan jkun il-full time tagħhom, jiġifieri fir-rutina tagħhom tal-ġurnata il-gym ikun imniżżel. Jiġifieri għalihom li jmorru jagħmlu satej, exercises hija parti mir-rutina tagħhom. Hekk hu, dik xi ħaġa sabiħa, dik xi ħaġa li għandna nikkupjaw. Għax aħna anke jekk aħna stess, minkejja li m'aħniex imħallsin biex immorru l-gym, jekk il-gym ikun parti mir-rutina tagħna, speċjalment minn meta nkunu żgħar, 'il quddiem dik mhux se naqtgħuha. Għax jekk aħna tant drajna nagħmluha, tant inħossu l-bżonn li nagħmluha, mela se ssir parti minna u kważi, no question at all, ħa mmorru b'mod regolari, allura anke kif nidhru u kif inħossuna ħa jibqa' jiġi maintained ngħidulu, ħa jibqa' jinżamm f'ċertu livell għoli ħalli aħna nibqgħu nħossuna kif nixtiequ. Jiġifieri importanti bażikament li wieħed idaħħalha fir-rutina tiegħu li xi tip ta' eżertizzi jsiru. Il-power tal-habits, Mireille, illi meta inti drajt tagħmel xi ħaġa, kemm xi ħaġa tajba u kemm xi ħaġa ħażina, tant taqbadha b'rutina illi qas tkun taf illi qed tagħmilha kważi. Hawn vizzjiet koroh u hawn drawwiet tajbin. It-tnejn jiġu żviluppati b'rutina. L-aħħar domanda x'għandi daqsxejn il-ħin kontrija. Illum il-ġurnata ħafna jitlulek YouTube u jfittxu u jagħmlu għax bdejna ngħidu isma' wieħed jista' jagħmel eżertizzi d-dar. Huwa għaqli li ngħidu liż-żgħażagħ li jfittxu għax illum anki tidħol YouTube tara set sħiħ ta' eżertizzi jew inkella forsi isma' mhux kollox japplika għal kulħadd. Mhux kollox japplika għal kulħadd number one u sfortunatament u fortunatament l-internet huwa miftuħ għall-opinjoni ta' kulħadd. Mela nista' Jiġi persuna A u jgħidlek isma' agħmel dak l-exercise b'dak il-mod. Jiġi persuna B jgħidlek agħmel dak l-istess exercise b'dan il-mod. Illi it-tnej daw għandhom an equal share. Jiġifieri kif YouTube ħalla tella' ħallik itella' video inti, ħalla lill-persuna l-oħra tella' l-video ukoll. Jiġifieri diment li m'hemm xejn illegali li bih iħassrulek il-video, dawk it-tnej telgħu. Mela mbagħad hija l-edukazzjoni li da bħal search engine. Tajjeb. Illi inti tista' jew temmen x'jgħidlek sors illi qatt ma smajt bih, jew temmen sors illi forsi forsi għandu daqsxejn iktar kredibilità u daqsxejn iktar kredenzjali. Jiġifieri anke meta niġu biex infittxu anke it-teenagers illum. Allura permettili, jiġifieri wieħed ma nafx inkun korretta jekk qed jekk ngħidlek l-aħjar imur għand fitness instructor. Jgħidlek isma' dawn huma l-eżerċizzi li inti tista' tagħmel. Forsi tagħmilhom miegħu l-gym imma meta tkun daqsxejn limitat għal ħin għax għandek eżamijiet u għandek elf ħaġa oħra, inti mbagħad tkun taf x'għandek tagħmel għax tkun tajhomlok il-fitness inti tista' tagħmel għalik. Eżattament. Il-vantaġġ li jkollok coach miegħek, Mireille, fost l-oħrajn huwa illi anke mhux se jħallik illi inti tgħid isma' illum m'għandix aptita mhux se mmur. Tista' tigdiblu tgħidlu marida, pereżempju, ovvjament. Però Coach li jkun anke esperjenzat ħa jinduna illi hemm l-iskużi għaddejjin ta' spiss u inti għandek bżonn daqsxejn tingiża tajba. Mela number one ħa tkun accountable. Number two, coach kwalifikat ħa jurik anke dawk l-exercises inti kif suppost tagħmilhom, mela mhux billi nagħmilhom. Jekk pereżempju semmejna l-push up aħna, jekk noqgħod b'dar imgħawweġ, b'idejja qisni qasna fejn ħa naqbad nitfagħhom eċċetera nista' nagħmel iktar ħsara milli ġid. Ħa jiggwidak kif għandek eżattament tagħmel l-eżerċizzju. Ekku, jiġifieri dan bħal tabib, inti jekk għandek uġigħ ta' ras, Mhux tgħid, Oh, ejwa, mela naf x'għandi, ħa nieħu dawk il-pinnoli. Le. Tabib ħa jiggwidak għalfejn għandek dik l-uġigħ ta' ras, ħa jinvistak. Kowċ l-istess. Mhux bilfors għax inti jkollok challenge kif għandha pereżempju oħtok, illi intom tridu taqbdu l-istess programm, l-istess rutina, l-istess triq, naturalment jista' jkollkom bżonn żewġ affarijiet kompletament differenti. Trid tkun daqsxejn tailor-made għalik. Trid tkun tailor-made għalik u skont, number one, x'tixtieq illi tagħmel. X'tippreferi illi tagħmel u fejn tixtieq tasal. U mhux kulħadd l-istess. Anke fejn jidħol l-ikel ovvjament ikun hemm varjetà. Jiena nirringrazzjak Matteus, ħadt pjaċir ħafna nitkellem miegħek, naf li ħatkun magħna fil-ġimgħat li ġejjin ukoll. Ngħidlek xi darba fejn irrid kemm irrid ninżel jien, tinkwetax, imbagħad iggwidani. Ħa mmorru għal waqfa qasira ta' riklami, kif niġu lura mir-riklami se naraw ovvjament il-Miragħa imbidla u bil-look lest tagħha. Waqfa hemmhekk qasira qasira żgħira ta' riklami, bqgħu hemmhekk.
LTV jixtieq jirringrazzja lil B4 Group, David Floral Design, Cozy Homes, ESS Lighting, MC Projects, A New Better Life.